njĩtagwo mwaura wa wanjikũ na maya nĩ managĩe na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ tũrorio tũtuĩke mũhiano mwega kũrĩ ciana citũ ciana ici thutha itũ no nginya tũciĩthomithagie tondũ nũ kwĩra mwana kũnyua thigara nĩ ũru na ũramĩtongia bau bururu ũkamwĩra njobi nĩ njũru na wĩ bau ũrang'orota bau riko nĩ ta njũkĩ na njobi nĩ njũ kaĩ onake atakenda gũcama iguĩre gavana ndathita mere watuĩka wĩ mũthuri wa mĩaka 70 togu mwerũ ai na wĩ na biringi ũkomete barabaranĩ arami ũkĩbumbaga wambara- wandararĩtie ndogu onagie ngai ndai ũrecia ciana itĩ kwandararia ndogu wĩ street-inĩ na biringi ũgacoka ũtuĩke nake ciana iria ithutha wakuĩ itirona wĩ na biringi na cika kũrĩ biringi Ici nĩ ciana digital. ciana ici cia thiku ici rĩrĩa ciatindaga ciatindaga ati ngĩbenu atĩ ũkona mwĩrĩtu ũkamũragia atĩ atĩ kana mami kumire ku ciaragwo atĩ kumire ku Eh, nĩ kũgũra karagũrue thoko ici ndũgũciebeni ũgu ĩi nĩ ciũĩ kũrĩa twana tumaga Andũ a Kamangũ nĩ marageneirwo nĩ mũthamaki. na majina yangu ni Mary Njeri Mwenda. Tunafurahi sana kwa mu

na ngoigua atĩ president araingĩrire nginya gwaku nyũmba njĩtagwo peter ngũgĩ mbũgua nĩ ndĩrakenire mũno nĩ mũtongoria wa bũrũri tondũ wandĩkire ndakĩhutia mũtongoria ũngĩ wa bũrũri na guoko ndũrakĩrĩ na mũnyaka mũno mũthamaki aingĩrĩte gwaku gwakwa nĩ njuge gũtirĩ gwa- gwatonya mũtongoria ũngĩ rĩu barũni rĩu president ũrĩa ũraingĩrire rĩu ira ona mca tũgeithanagĩria nake barabara athiĩte aikari a mĩharatĩ nao nĩ arakaru biũ ndĩroria atĩrĩrĩ ka itherũ ya mĩharatĩ ĩ ya maratathi gũkũ abungwo mo manyitwo marora thaa kenda cia ũtukũ nĩ tũrenda kũmenya kĩrĩa kĩratũma andũ marekagĩrĩrio kũu ũtukũ ho mũndũ no eyũrie ciũria nyingĩ biũ station ya mĩharatĩ ĩno no ũrie kekoragwo karĩ ya gũcurio katĩinĩ gũtirĩ hĩndĩ gũtatwara mũharibu akora ũgakira ũkoria atĩrĩrĩ ũngĩkorwo nĩ kĩũraga mũharibu rĩ ndekuona ciuma theri ta rũthingo rwa Jeriko ũndũ mũharibu atangĩkĩũra ĩ kana mohagwo kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe

tugacoka tukoria muici ucio urire thaa kenda mera ati ni kuri ngui cia thaha ungikorwo ti ngui cia thaha ni mithiri iria guthii kinunganungira makoro ma makorobia ri katangieherio ri thirikari itige guthii hathara ene nĩ managi na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia wareherwo nĩ ekeza sacco wenda kwĩgĩra mũgũnda nyũmba ya gũikara school fees ya mwana emergency loan kana ngari wĩyandĩkithe na ekeza sacco na ngiri igĩrĩ we mwene ngiri inya mũrĩ joint na ngiri ithathatũ mũrĩ chama kana ngurubu kana kambuni